Tam na go open go.
Osiep chunya. Yes. Nitie gimoro ne chando pacha. What? Ja piko wacha. Hmm? Bo isenene? Oh.
Pok ogochoni? Pok ogochona.
Hmm? Ing'e ni ndalo adi sani? Ade. Pok oorona pesa moro amora. Pes pikipiki?
Pok ooro ka gochone be ok. To ang'o matimo bwana?
Akia, akia gima timo. Ah. Koro na dwa. Isemi kata temo ng'iye stage kuma gintie. Na dhi kuno to kana nyicho nena, Eh? ogola gola puth njiri. Odhi.
Odhi ma ok ong'iyo kata Okay, ng'eyo. koro watim niya.
Nikech koro adhi e tich Mm. to leo be naleo matin. Koro adwa dhi kalo kanyo, Mm. adwa dhi we report. Adhi nyiso jo kuma gichung'e cha. Mm. Akia luongo na obez ward. Kuma gichung'e no. Mm. Anyisgi are ka ginene Mm. to mondo mi otem ogochni. Kata kok ogochoni, mm. otem mondo obi dala. Mano ripot madhi wene. Mondo moko obiro, mm. tiwuore kode ni inyalo time nang'o. Nikech ok onego bed ni time to gi pesano kaka nitiyo gi pes chama ema ne wanyiewo go gari no. Eh, koro tem ane ing'e ni joma chwo gi yes. ka gineno joma mon gichayo ga malich. In fact mano to adier. Koro weya wadhi temo. Ah, to in bende at least ka poni dhi e center mm. to item ng'iye matin tin iwuo kode. Okay? Ah, Nyasaye otelni osiepe. Sawa sawa.

Adwa ni mondo adhi amanye ma kawuono. Eh. Mm. Koro aparo ni gas wacha be norumo. Eh, gas norumo.
Lakini an kaduogo godhiambo adhi duogo ikore ka gimoro kar sa auchiel ang' wane kaka watimo. Gie sani to ok an maber ahinya emomiyo ineno ka wamadho chae nono.

Sweta ni moro. Mm. Ipoka ni mona kuma kiti ngeni kaka pesa ongele. Ah, Hospital dara bedo mate. Yende mumi ya heri.
Juu malo ingi na heri ga ukatoa nga maskini. Ase chuni. Mm.
Yai. Rwaki rwaki rwaki. Kama ama.
Koyo ni ngit kako mm. kinyi sani. Mm. Ah, kuberi kudi. Eh. Ipoki weya. Eh. Ayie.
To pod atin.
Ah, kik idong chi liel sani. Ah, ah, ok adong. Gidi chak luorore ka, ng'e ni rito dhako tek, nitie na joma dwaro kuma osewe. To kama lowi be onge. Adiera.
Onge. An ba eri, ma kata kidhi sani, Mm. mara gi kendo rumo. Orumo. Koro wadhiyo.
Mm. Wuochena moko narwako lakini Gine base. Niwe gitu. Ah, gine base. Coba gue niwe gue cebes lah. Ah, ne, akano ge kanyo. Gine ni ajati ga to opato na moko ni ga kanyo. Koro na guo go opato ta we woche. Oh. Gi socks ga make teach ke. Eh. Kamano. Ah, to ya to kido kata miya hagi ya usiep chunya ya. Okay, yo. Eh, ya wa.
Eh. Oh. Eh. Eh, kamano. Ori jo siep. Eh, koro nyako machiegni. Hmm. Kara wadhiyo. Hmm. Kara musabirta sedu. Aoriti ah, usiepa. Ero kamano.

Wabeyane. Kenda to mila ma kama ing'e ni ok adwar. Ha? Inyalo moko ni kik wene nyathi to kata in kimikelo kata bende um. Wane, mama ka pok achamo alot, we lwera alot. Mokwongo niwacho ni gima atimo onge, ma pesa makelo onge. Gima tek ok kama lich, atemo. Kata duke matek to nyaka wachie. To nyaka wachiem mama kata ni ka senda sani rach koda malich. Atiyo Ne, tich pesa mokwongo ne punda.
pok uchamo alot ni.

Donge sani aneno ka chieng' oriepo. To ka wang'a duogo Mm. to wang'a biro gi ringo. Aa ngoja. Ineno ka yien moko manie toke kae but kang'ane ka idond kibiro. Achaka dond yien ka biro. Eh. Eh. Dond yien kibiro. To Ngewa. be kik ibudhi adhi e puodho Ah. tireti. Kara we longa moro mar ambulu cha. Mm. Mama majani rambulu. Mm, eh, wacha wacha Mo- wacha. la- Donge ni an gi lewni ariyo kende. Mm. Ma

Ang' anaduogi.
Sawa. Eh. Nipiyo, ikoni Beatrice kamano sawa? Haya. Omiyi pesa go kata matin omiyi anono. Adhi wacho ni mama gini te ma ote gi ng'eny ma alot mit ni athi ok dwa chamo ote mang'eny mang'eny mang'eny. So wadhi amany longa cha mondo arwaki mondo adhi ang'e ni kawuono kadhi e senta to ang' nayude kata gimoro achamo. Hey, tugomo kitomit na lal kapaya yudo kaliet bata pesa si pesa hapa pesa si pesa hapa pesa hapa si pesa hapa pesa weka pesa pata pesa kakitugre kiketomea mano pesa ami mia rio kaka mai pesa watimi sawa Omisidiye aketo kae yero mapesa amedi mia achiel

Dwache ni dwaro jatenda?
Adwa jatelo. Idware sani?
Adware sani. To wuok to wuok Mm. to ma madambe mantie. Okara madam ana nya wuoyo guduora. To be iwinjore gi madambe? Otimre nade? Kwani ok anyal winjra kode yo mane? Boss na madhakono tije tek. Mm. Tije tek. Ani uduora Ma both oriembi. En dhano kaka en dhano an bende. Both oriembi ok awuondi. Odhi mana winjore kode. Diyo. Idiyo gima rachar manie dhoot cha. Mano e dhoot mano e dhootno kik iduong' dhoodno mm. mano idhi chwanyori gi mamano igi marachar ani woluo watem tem watem aya mm. sawa sawa mapiny ma odala mapiny te uduwe
anana wuda yuni to kana tawara kama nikech ang' ma ot ma ng'ani ogero ma gedi ma chop

Ute midake modinore gi ma kata duong' dhoot dhoot ok yaw ni. Wani to git jodin.
Idwa tona kiyo? Ee, oyawore.
Oyawore ang'o maduong' nane go dhoot matek kamano? Intie.
Antie.
Idwa nang'o? Jatelo bende nitiere ka ya. To in in ng'ama dwaro jatelo? Iluonga no yuech malago.
Oo. Mm.
Ibiro lago ang'o ka? Abiro manyo jatelo ka nitie mondo awuoye kode wach.